Croeso cynnes i benod 3 Ale Le Rouge, a fi erbyn hyn yn feddyliol ar fy ffordd i Ffrainc, bron yn bras gamu tuag at Baris yng nghwmni Rhys Patchell a Nathan Brew, sy'n rhan o'n tîm darlledu ni yn ystod Cwpan y Byd ar Esperorec. Dau dyn oedd, dwi'n siŵr, ar yr egwyl di Sadwn yn poeni. Nid yn poeni am Gymru neu'r canlyniad, ond yn poeni am be yn y byd o'n ni'n mynd i trafod ar ein podcast pnawn di Mawrth. Um, oedd hi'n hanner cynta digon ddiflach, digynwrf, diflas yn y diwedd, ond da, wel, dwi ddim eisiau gweud dath y gêm yn fyw, Rhys, yn yr ail hanner, ond oedd 15 munud lle digwyddodd digon i ni cael ein danedd mewn iddi heddi. Lle ti eisiau dechrau? Camgymeriadau Cymru, Cais Cymru, Cerdyn, Coch, Owen Farrell?
Wel, dwi'n mynd i ddechrau, oedd hi yn dlawd yn rhan o'r cyntaf, yn dod i. Um, oedd, oedd ddim lot o safon o'r naill dîm. Um, a wedyn, am o'n i y dyfarnwr, na ni ddechrau gyda'r okay. dyfarnwr, gyda'r holl gerdiau a'r holl penderfyniadau oedd yn mynd nôl ymlaen yn y scrums, dim bod fi'n deall gormod am beth yw'r scrum, ond allith y noill dîm na'r llall ddim bod yn rhoi gymaint yn ni o giciau cosb. Hynny yw, okay. mae rhaid bod un tîm yn fwy cryf na'r llall yn y, yn y safle gosod yna. Fi'n ffeindio'n anodd bod Freddie Stewart ddim wedi cael cerdyn coch. Fi'n teimlo mae'r ffaith bod e ddim wedi glanio ar ei wddf neu ar ei ben wedi arbed e rhag cerdyn coch, ond dyw hynny wedyn ddim yn cymryd mewn i ystyriaeth yr intent, neu pa mor uchel oedd Josh yeah. Adams yn gwmpo. Um, oedd Cerdyn Coch o'n Farrell yn Cerdyn Coch, lle ddim credu bod e wedi mynd Cerdyn Melin a wedyn i'r bunker. Um, a fi'n credu fydd Cymru siomedig bod nhw ddim wedi gallu cael ei hunain dros y linell derfyn i feddwl bod nhw 8 pwynt ar y blaen, just dan 15 i fynd, llai o chreuwyr dyrgwrth yn ebyn ar y, ar y ca. Felly, ie, yeah, bach yn fflat, fi'n credu, yw'r yw teimlad ar ôl y gêm dydd Sadwrn, lle wythnos o blaen, oedd Cymru mynd i ennill Cwpan y Byd. Ti'n gweud fflat, oedd Warren Gatland yn gweud bod e'n gandryll wedi'r gêm a bod y perfformiad neu y ffordd wnaethon nhw bennu'r gêm di ateb sawl cwestiwn o ran sawl unigolyn. Wedi dweud hynny, dath Alex King mas ddo a gweud, wel, dyw 15 munud ddim yn diffinio ni fel garfan. Faint ti'n meddwl fydd y 15 munud ola yna'n cyfri pan mae'n dod i dewis carfan cwpan byd? Um, i, i bod yn onest, siwr o fod bod yr ymateb oedd i Gatland ar diwedd y gêm yn un llawn emotion. Um, a falle Alex King, wrth gwrs, ar ôl dadansoddi'r gêm, di, di gweld, actually, oedd yna tymod, sawl positif, oedd, oedd y gêm yn, yn wan wrth gwrs, ond oedd yna sawl positif hefyd. A dwi'n credu oedd Gatlin yn siŵr fod yn sôn amdano'r diffyg arweinyddiaeth ar, ar yr adeg pwysig. Um, Ti'n beth, mae'r ddau ni'n gwybod, pan ych chi'n sgori cais, peth cynta chi'n gweud ar y ffordd nôl yw, right, dim pwyntiau, a, a, a disgyblaeth yn, yn holl bwysig. a'r ffaith wnaethon nhw roi i ffwrdd y cic cosp na, a wedyn, wrth gwrs, yr unig ffordd oedd Loegr yn mynd i sgori cais oedd drwy esgar mas y fyd, achos oedd dim, dim digon o chwaraewyr nhw ar y cae, nid unrhyw beth arall. Felly, um, pethau fel ni oedd e falle yn grac gyda, um, ond fel wedi si, oedd yna, ti'n sawl perfformio digon um, digon da, uh, unigolyn falle. Um, oedd y lein yn siomedig ofnadw, wrth gwrs, yn colli chwech lein uh, uh, trwy gydol y gêm. Felly, um, grac ofnadw fyna. So i'n credu bydd e'n neud penderfyniadau uh, am unigolyn oherwydd y 15 munud uh, ola yna. Um, Hwna'n sicr. Be am y lein ar sgrym? Fi'n gwybod bod fi yng nghwmni dau olwr, ond ni'n mynd i gyffwrdd yna fe, achos yn anaml ni'n gweld llwyddiant Cymru'n syrthio o dan 75 y cant, a yn y 60au ar gyfer y ddau. Mae'n hawdd i feio'r bachwr, ydw e Rhys? Ie, yeah, so ni wedi cytuno fan hyn, cyn dod ar y camera, ti'n mynd i sôn am bit y sgrym, a na i sôn am bit y line-out. Um, so, mae fe'n, ma fi'n fi credu bod e'n lotri rhwydd just i feio bachwr. Yym, mae cymaint o pethau'n symud yn y lein, pobl yn symud, pwy sy'n neidio, dummy jumpers, lle mae'r gwagle, pwy yw'r pivot, mae, mae cymaint o bethau'n symud, a dde just yn drychyd fel se boys ddim wedi cael eu roles nhw yn gywir. Ti'n gwybod, pobl ddim yn mynd lan Dyw bachwr ddim yn mynd i gor-daflu os oes neb yn mynd lan. Bai, bai y pobl sydd ar y llawr yw hynny. So, ie, yeah, lot rhy syml i fei ar bachwr, ond eto i gyd, ni ddim colli lines achos bod Lloegr wedi cystadlu a wedi gallu darllen beth oedd Cymru'n trio wneud a cael ei hunain lan uwch ben ac felly cipio'r bel. Just diffyg cywirdeb Cymru o'n i'n teimlo oedd y draffer, sydd yn ar un llawn rwystredigaeth yn amlwg i'r fforddwyr, i'r chwaraewyr, i'r cefnogwyr. Ond actually, mae'n golygu bod ti'n gallu cael rhywbeth fel na'n rhwydd yn iawn mewn wythnos, just wneud y waith cartre a wneud loads a loads o reps yn ystod yr wythnos. A fi'n siŵr welwn ni lot, um, lot fwy o pethau positif a gwellhad mawr yn leiniau Cymru um, di sadwn yma yn erbyn De Africa. Nawr, a scrums.
Ie, na, ti'n beth, o ti'n wedi gweud yn barod, right? y dyfarnwr, falle dim clem dy fe, dim clem dy fi, right? Ond o ddim clem dy fe ar brydiau ar disad, yn achos oedd e... Os dim os oes dim clem dy ti, ond does dim fe fod yn gwybod beth mae'n neud. Ie, so mae diffyg cysondeb o beth oedd e'n gweud yw'r problem yn, y sgwm. So mae fe'n anodd i gweud, twa, um, Cymru oedd, oedd o'r bai, neu Lloegr oedd o'r bai, ond um, i fi oedd, ysgro, oedd, oedd, oedd jyst yr adran ei gosod um, yr wythnos cyn yn well na godd e ar y disadwn. Ie, yeah, a falle o lei am y ffordd dan nhw fesur ei hun nawr yn erbyn De Africa, achos oedd seiliau safleoedd gosod Lloegr yn weddol gryf ar y penwythnos, a dyna beth ni'n disgwyl o De Africa. Felly, Sgwn ni faint o welliant welwn ni, y pryder yw bod Dewi Lake wedi anafu. Nawr, ni newydd clywed o Jonathan Thomas, sy'n update heddi, dyn ni ddim cwaith yn gwybod pa mor ddifrifol yw e, ond mae'n bryder enfawr i Gymru o ran dyfnder yn y safle yna, yn dyw e, Rhys? Ie, yeah, erbyn hyn, ffaith bod dyna'r trydydd bachwr mae Cymru wedi colli um, Ers bod nhw wedi enwi'r garfan ar ddechrau'r haf, ie, mae hwnna'n rwystredigaeth. Ti'n ti gobeithio bod Ryan Elias ddim yn bell off dod yn ôl. Nath Warren Gatland, pan wnaethon nhw gyhoeddi bod Ken Owens wedi cael anaf ac felly'n gorfod tynnu nôl o'r garfan yn gobeithio bod yn ffit ar gyfer um, diwedd y gem y grŵp neu ar gyfer y rownd gog inderfynol. Ie, yeah, dyna gog inderfynol. Um, Ac felly, so mae 'da ti'r opsiwn yna, os yw rhoi yn y lais yn gwella yn weddol buan, mae wastad yr opsiwn 'da ti o enwi fe, mynd â fe i Cwpan y Byd, ac os nag yw'n ffit yn Cwpan y Byd, ti'n gollwng e o'r garfan a ti'n dod â rhywun arall. Fi'n cofio, wnaethon ni hwnna gyda Corey Hill, pedair mlynedd yn ôl. Mm, yeah. Eithon ni a Corey gyda'r bwriad o roi'r cyfle gorau iddo fe brofi ffitrwydd, a wedyn wneud penderfyniad, right, os nag i ti'n pasio'r prawf ffitrwydd ar y dyddiad yma, dyna pryd newn ni alw, fi credu Bradley Davies ddath lan yn, yn pen draw. So, ydy ma fe yn rhywbeth i fod yn bryderus o ran, mae gêm arall dyn ni cyn bod cwpan y byd yn dechrau. Ar y llaw arall, beth yw Ffrainc? Dwy awr, o, mm. neu lle mae Cymru'n aros, yn ddwy awr o deithio. Dwi e ddim diwedd y byd os ti'n enwi rhywun, dyn nhw ddim yn ffit. Ond yn y cyfamser, mae rhywun nôl gytre yn gallu bod yn ffit a ti'n gallu hedfan y mas ta beth. So, Wi'n credu fydden nhw ddim yn becs o gymaint a falle fydde'r cyhoedd yn. Ie, yeah, falle becs amdano'r unigolyn, maen nhw yn. Achos mae, mae Dewi Lake, mae fe'n tipyn o arweinydd yn dweud hefyd, yng, ynglyn mae'r ar, ar garfan i gyd. Felly, ie, yeah, mae'r mae allu gyda ni dod â chwaraewr mewn, ond just, os mae Dewi Lake mas, mae Ken mas hefyd wrth gwrs, um, pwy sy'n mynd i ddechrau a pwy sy'n mynd i'n cael falle um, o gyda'r lefel o profiad, ond hefyd um, arweinyddiaeth i, i, i ceisio helpu'r tîm. Felly gobeithio fydd Cymru yn mynd â Dewi Lake. Rhaid be am i ni sôn am faswyr Cymru de? Drwy edrych ymlaen at y gêm yn erbyn De Africa. Mae rhan o fi meddwl, ni'n gwybod beth mae Dan Biggar yn gallu wneud yn erbyn De Africa. Ydy Warren Gatland yn mynd i fynd am Sam Costello? Mae'n fwy o brawf iddo fe. Neu ydy Dechrau creu momentwm, edrych ar cyfuniadau cyn y gêm 'na yn erbyn Fiji, a dyna yw'r flaenoriaeth. Wel, fel asgellwr, fi'n mynd pasio hwnna draw i'r maswr. Sori.
Dewn ni mlaen i'r asgellwyr nawr, paid di a phoeni.
Fi'n credu, er bod ti'n gwybod, a er bod ni gyd yn gwybod beth mae Biggs yn gynnig, fi'n credu fyddi di dal, fydden ni dal eisiau gêm, os mae fi sy'n mynd i ddechrau gêm cynta yn erbyn Fiji, yn, yn erbyn Fiji fydden ni eisiau tune-up o'r dechrau. Mae fe'n lot haws dod off y fainc nag yw e dechrau'r gêm. Ti sy'n gorfod lliwio'r wythnos, ti sy'n gorfod sort of siapo'r gêm, ti'n wario bach mwy o gwyddbwyll pan ti sy'n dechrau okay. yn hytrach na um, os ti'n dod off y faint, ti'n lli gweld beth mae'r gêm angen i ti, ti'n lli gweld beth mae'r tîm angen a mae'r hyfforddwr o bryd i'w gilydd yn damfon ti'n mlaen gyda cwpl o negeseuon. Felly, um, wy'n gredu fydden ni'n dechrau fydden ni'n dechrau pwy bynnag sydd yn debygol o ddechrau yn erbyn Fiji yn y gêm gyntaf. Ond nid fi yw Warren Gatland, felly... Wyt ti'n Aberern go dda?
Ie, ond y peth gweitha allith, allith rhywun trio wneud yw trio cael ei hunain mewn i pen Warren Gatland, achos um, mae fe'n feistr ar y gemau meddyliol. Wel, a, a jyst i bigo lan ar hwnna, mae'n grac o beth wedi darllen gyda Dan Biggar hyn o bryd, achos fe wedodd e yn ei golofn yn y Telegraph sy'n cael ei gyhoeddi bob bore llun um, bod e'n anhapus gyda'r ffordd nath e delio da'r sefyllfa da Owen Farrell, fod wedi dangos gormod o emosiwn. Fydd hynny'n cael unrhyw effaith ar ei berthynas nhw'n y garfan, neu na? Na, mae pawb yn gwybod beth mae, mae Dan Biggs yn, yn, yn hoffi i ware'r gym. Yn union fel Owen Farrell mewn ffordd, mae fe'n gwisgo ei calon yeah. a'i crisa. A fi'n hoffi gweld e.
Wrth gwrs mae fe. Um, siwr fod bod uh, Gats yn sôn amdano'r ffaith bod oedd yna chwaraewyr dibrofiad ifanc ar y ca, um, a mae'n fwmwnt fel yna, chi'n mwyn eich chwaraewyr profiadol, a dangos falle tipyn yn fwy o oedfedrwydd um, i, i helpu arwain y tîm. Dyna beth oedd e'n sôn, nid y ffaith oedd wedi um, tibod, um, sgwera lan i Owen Farrell a uh, diwedd y dydd. Ond mae ma, ma pwynt da fe, achos ar ôl ni, wrth gwrs, nath, nath Cymru falle ddim cymryd mantais, nath, nath hwnna tywod, um, helpu nhw neu mynd yn erbyn nhw um, i colli ei ffordd. Felly mae pwynt gyda fe, um, os oes credu bydd yn cael unrhyw fath o effaith ar y ffordd, uh, pwy mae'n pigo. Um, I fi, gwrdd cwestiwn i ti, really, Patch, siŵr o fod bydd Gats eisiau wario gêm llawer fwy ceidwadol yn erbyn Fiji yn lle gêm agored. Os ydych chi moyn wario gêm ceidwadol, pwy ti'n tueddu pigo? Big siŵr o fod. Ti'n yn lle, yn lle cost, Costello, ti'n mwyn? Ie, yeah, so mae'n rili ddiddorol peder mlynedd yn ôl eto chwarae Fiji. Gêm rili really bwysig yn y grŵp achos wnaethon ni gyr Australia um, yr wythnos cynt, ond ni'n gwybod fydden ni'n dad wneud yr holl waith da bod ni wedi wneud, tas ni'n colli Fiji, a, a o'n i'n sôn am biti, falle dim gêm geidwadol, ond gêm llawn strwythyr, ac e ddim yn, ddim yn rhoi beth oedd Fiji eisiau iddyn nhw. Ddim yn bwyd o Fiji gyda ciciau llac, ddim yn bwyd o nhw gyda troi'r bel yn dros o'n rhad, naill ar y llawr neu pasus llac neu beth bynnag. Felly, um, Dyna'r dyna, dyna peth wedyn ni yn y gêm gyntaf, fydd Cymru eisiau gêm sy'n llawn strwythyr. Um, a yn gêm sydd yn falle mynd o safle gosod i safle gosod ac yn cymryd coesau i ffwrdd o Fiji os licid i yn, yn droi fo bob Sgarmau symudol, yn trio sgrymio am ciciau cosb gymaint y ti'n gallu er mwyn trio blino nhw mas gymaint. So, wi ddim yn gwybod os fi wedi ateb dy gwestiwn ti fanna o gwbl, um, ond dyna'n mhrofiad i o chwarae yn erbyn y boys yna. A o ran gym penwythnos yma yn erbyn De Africa, os ych chi'n unigolyn sy'n ysu greu argraff a ennill eich sedd ar yr awyren i Ffrainc, I De Affrica yw'r gwrthwynebwyr chi eisiau chwarae. Be dwi'n meddwl dre hynny, yn draddodiadol mae'n gêm, chi ddim yn cael lot o'r bel, chi ddim yn cael y moment fflach na, neu chi'n gallu creu argraff mewn ffordd arall?
Wedyn ni bod ti'n gallu creu argraff mewn ffordd arall, fel dyw lot Yn y bôn, pan ti'n cyrraedd rownd je terfynol Cwpan y Byd, dyw'r gemau ddim yn dueddol o bod yn yeah. rhoi fflach. So mae'n, actually, bydd Gatland yn dysgu lot o ran gemau knockout falle. Falle, mm. falle o ran hynny, so ti'n ti, ti llygad y le to am beth ti, ti'n mynd i gael highlights real moments yn ymosodol, ond falle geid i ambell i highlight real yn amddiffynol, hynny yw darllen y symudiad yn dda, gwaith yn cwrs o cics, actually probably y stwff sydd ddim yn cael um, lot o sylw yn gyhoeddus, ond, on fydd pethau fydd y boys eraill neu'r hyfforddwyr yn cydnabod sydd yn bethau rili really pwysig i wneud. Be am yr ysgellwyr dda, Nathan? Mae, so mae 42 o'r 48 yn y garfa yma wedi chwarae, sy'n golygu bod 7 heb chwarae eto. Na, mae'n doi o'n nhw'n ifanc ac yn ddibrofiad, Terry Williams, Kai Evans, so mae'n disgwyl gweld nhw'n chwarae rhan. Kieran Hardy yn anffodus i gofio tynnu mas am rhesymau teuluol, felly ni'n anfon bob gefnogaeth i, i fe a'i deulu. A wedyn, mae Talupe Faletau a Gareth Anscombe. Nawr, mae Gatlin wedi gweud mae'n anhebygol fyddwn ni'n gweld nhw cyn Ffrainc, ond mae'n go bosib fyddan nhw'n rhan o'r garfan ac yn chwarae rhan yn Ffrainc. A'r doi arall fi eisiau trafod, Jonny Williams a Alex Cuthbert. Dechreuwn ni gyda, gyda Cuthbert. Nawr, mae'n debygol fod ni'n gweld ar y cae di Sadwn. Ti'n gweld, os mae fe'n cael gêm da, mae'n mae cyfle da fe i ennill ei le. Fel ti'n gweld e, tri cefn am hyn. Mae Gatlin wedi gweud bod e'n mynd i ddewis pedwar tri cefn. Ie, yeah, mae ma, ma cyfle wirioneddol gyda Cuthbert fi'n credu. Um, mae ma Gats yn fan enfawr. Um, a mae wedi dangos dros y blynyddoedd bod e'n gallu perfformio uh, ar y lefel uchaf hefyd, um, llewod neu Cymru, pe bynnag mae wedi ware. Um, so mae fe'n gallu bod tip, tipyn o arf, mae fe'n boi mawr, um, mae fe'n cyflym hefyd, a mae profiad gyda fe. Um, felly pan ych chi'n cymaru a falle rhywun fel Tom Rogers, dim ond tri cap sydd gyda fe pan chi'n cymharu y ddoe. Um, bydd rhaid i Tom Rogers wneud rhywbeth special i cadw rhywun fel Cuthbert allan. I fi, um, dwi, mae ma lot fawr o sôn amdano Josh Adams y foment, a di Josh yn mynd i um, mynd ar, ar, ar, ar yr awyren. Uh, dwi'n credu mae rhaid bod rhywun fel Josh mynd mas Mae fe'n chwarae mor clinegol, trwy gymryd o brofiad gyda fe, a pan mae'r gêm enfawr yn dod allan, mae fe'n um, Mae ma fe'n sefyll allan felly. Um, cyfle wirioneddol i Cathbert, wrth gwrs, um, ond um, mae yna tipyn o, o bygwth gyda fe yn erbyn e ar y foment. Ie, yeah, sorry, just o ran, o ran hwnna, pedwar yn y tri ôl, pa fath o split ti'n feddwl, hynny, hynny yw, yw yn cymryd doi cefnwr. Ti'n mynd â Liam a Lee yw'r cwestiwn i fe, falle. Neu ti'n mynd â...
Mm. un cefn o'r arm a'r gweddill yn y sgellwyr. Ie, yeah, yeah, ond fynd y bynnu, achos mae ansgwm wrth gwrs yn gallu wario fel cefnwr, yeah. so mae'n Fyna fe fel deg.
Penderfynu mynd a, a ansgwm fel y, y trydydd masod, felly mae ma fe'n hawsach wedyn ni i, i, i dod â rhywun fel um, Mason Grady mewn hefyd, i war y asgell, asgell ni um, mewn y canol. Fi ddim yn mynd i ofyn i ti pwy sy'n mynd i golli mas, ond fi'n mynd i ofyn i ti pwy ti really moyn Ar yr awyren mas o Liam Lee, Zammit, Rio Dyer, ti'n barod i sôn am Josh. Os rhywun arall fanna ti'n meddwl maen nhw'n gorfod mynd?
Wel, mae Liam, mae rhaid, mae rhaid i Liam gael. Welwn ni ar y, ar y penwythnos. Pan mae, mae, mae Liam yn ware ar ei orau, mae fe un o'r goreuon yn y byd. Um, okay. a, so mae rhaid fe fynd. Um, mae rhaid i Rhys Amet fynd, achos mae'n gallu creu rhywbeth mas o dim byd. Um, so mae eisiau cael lefel falle o, o ddiwyniaeth ar brydiau, mae fe gallu gwneud hynny. Um, Josh, fel fi wedi gweud, yn barod gyda'r profiad. Um, un safle. Un arall. um, yeah, so mae'n gysylltu. Mae fe'n anodd. Mae'n cletach yn dweud, ti'n bod? Os ych chi'n mynd gyda Cuthbert, Um, dyw e ddim yn gallu wario fel canolwr neu cefnwr. Um, so hwnna falle yn, yn, yn eitha galed. Ond mae rhywun fel Mason Grady Winnie gallu wario fel asgellwr. Uh, ond mae falle wario yn y canol hefyd. Felly, so, so mae beth, mae job tough yn dweud. Dewch ni mlaen i'r canolwyr, achos mae Mason a George, os maen nhw'n mynd, yn gallu wario ar yr asgell. Mae Jonny Williams reis di bod yn rhagorol i'r Scarlets ar adegau. Mae anafiadau di costio fe. Ti'n ti gweld e, e, e, yn cyrraedd yr un uchelfannau mewn cyn lleied o amser? Mae fe'n ma fe ma fe gofyn lot yn dweud e. Bod ti, bo ti, fyddi di ddim wedi chwarae ers pryd bynnag, oedd mis Ebrill oedd gêm diwetha'r Scarlets, ynddo fe? A wedyn, ti wedi cael anaf yn ystod y cyfnod cyflyru ac felly wedi methu wi'n wi yn gwybod faint o'r, faint or gwaith rygbi o'n wedi methu, ond mae ma fe'n amlwg wedi methu rhywfaint yn dweud. So, serch hynny, actually, mae De Africa probably yn gêm sydd yn un dim bod e'n hawdd dod nôl i wario yna fe. Dim o bell ffordd, wi'n mynd, wi cynnig hynny. Ond actually, mae De Africa yn mynd i fod yn uniongyrchol. Maen nhw'n mynd i fod yn gorfforol. Sy'n mynd i fod lot o stuff fflach am bit i, i gwaith ymosodol nhw. Ac felly, ti'n bod, mae'r ma, ma, ma pethau sylfaenol fydd rhaid i, fod nhw'n gofyn i Johnny wneud, actually'n pethau fydd e'n rili really dda amdano fe. Fydd e'n waco pobl yn amddiffynol, fydd e'n gweithio'n galed off y llawr, a fydd e'n cwrs o cicio'n rili really dda. A wedyn, os yw um, y cyfle yn dod a bod Cymru'n cael ymosod a maen nhw'n gallu gweithio hyn yn lawr y ca, wel dyna'r dyna, dyna bit wedyn, probably dyna lle ti'n gweld os yw rhywun angen wythnos neu ddoi arall yn ymarfer gyda'r tîm neu os nhw'n barod i, i fod ar y ca. Felly, wy'n gobeithio, fel ffrind, wy'n gobeithio wneud y ddangos i orau ar y penwthnos. Um, achos mae fe'n chwaraewr sydd yn gallu rhoi Cymru ar y drod flan. Ni'n gallu rhoi unrhyw tîm mae fe'n chwarae ar y drod flan. Mae gêm pas a bach byr neis gyda fe. Um, a mae fe'n cyfarthrefu sydd yn holl bwysig yng nghanol y ca, felly ti'n gobeithio fydd e yn ffit ac cant y cant yn barod i fynd ac yn gallu dangos i orau, achos mae fe'n rhywun, dos neb wedi trafod yn biti fel opsiwn yn y canol, achos dwi e ddim wedi bod yeah. yn ffit, a lle dde ddod o rili really bell nôl fan hyn, a un gêm mawr yn erbyn De Africa. A pwy a ŵyr, falle allith e wthio'i hunan mewn i'r garfan 'fyd. A jyst cyn bod ni'n dod â hwn i ben, jyst dy farn ar Joe Roberts, achos ti siwr fod i chwarae dy'r ddoe, um, sut ti'n meddwl ath e di Sadwn? Do, fi'n credu, o'n i'n hap, o'n i'n fach dros, dros Joe, mae fe, mae'r ma cynnydd yn Joe dros y deunaw mis diwetha wedi bod yn enfawr, fi'n credu fydde fe'n cydnabod hynny, credu mas yn zebre tymor 2021-22, nath e ddechre go iawn i'r tîm cynta yn y canol mis Mawrth, rhywbeth fel yna. So ti'n drechu pa mor gloi mae ddatblygiad e wedi bod dros, dros y cyfnod. Mae fe'n aruthrol. Mae fe'n cynnig rhywbeth bach yn wahanol, hynny yw, mae, mae lot o bobl yn mynd i um, chwod, drychyd ar rhywun fel Jonathan Davies, chwarae yn yr un safle, mae'n chwod, tro'r chwyth, mae Joe Robbs gyda outside break, fel oedd John Fox yn neud. So mae lot o bethau tebyg rhwng dy ddoi o nhw. Um, mae fe... Ma, ma, pwy, pwy o oer, falle eitha, ond o'n i'n just yn really blessed, gath ei game really solid, just unwaith o'n i'n meddwl, pfff, ti'n mwyn, nath e seithi mas o'r lain lawr yr aml dde yna, a gath, um, sa'n cofio pwy Jyst dal y tu fas. O'n i'n gallu gweld be nath e, Bill yn yr awyr, nath e jyst dewis y dyn anghywir. Oni bai am ni, o'n i'n meddwl bod scramble defence yn wych. Nath e arbed doi gais, doi gais, two tries, save two tries. Um, uh, pan nath Lloegr cico trwyddo, nath e cario'r bel yn grif, nath e ddangos i ddoniau, straight nath e line break, bel nôl mewn i dwy law, a wneud y peth a'n hunanol a bwydo ar y tu fewn yn do. Felly, fi'n credu allai dde fod yn bles iawn gyda'i gap cynta i feddwl ath e i ffair Llewod a chwarae yn erbyn Lloegr yn Twickenham. Ie, yeah, nath e siarad synwyr hefyd ar ôl yr gêm. Ti'n gwybod, oedd e'n dangos falle bach fwy, wel, nid bach fwy, ond bach o aeddfedrwydd hefyd yn gweud, well, o'n i ddim mo'n neud unrhyw beth fflach, yeah. jyst neud y pethau yeah. uh, syml yn iawn, a dyna beth nath e. A fel chwaraewyr de, ach tro nesaf fyddwn ni'n siarad gyda chi, fyddwn ni'n gwybod pwy sy'n mynd, fydd, Gatland wedi enwi ei garfan dy llun nesa. Be mae'r adeg ma fel? Wyt ti, os ti'n rhywun fel Joe Roberts, ti'n meddwl, reit, fi wedi gwneud beth fi'n gallu gwneud, dyna oedd fi ar fy ngorau neu'n agos i fy ngorau yn y gyd fi'n gallu cynnig? Neu wyt ti'n trial ailfeddwl popeth? Be, pryd chi'n pryd chi'n cael y galwad y bore yna? Ceren ni'n ôl rhys i 2019.
Um, o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i gael 40 munud yn, er, yn erbyn Iwerddon, a na i gyd gelen ni yn y, yn y, yn y gemau prawf dros yr haf. O, so ti'n gwybod ar ddechrau? Ie, yeah, so o'n nhw'n on nhw weddol agored gyda'r garfan okay. am beth i pwy oedd yn mynd i cael pa gemau. Um, a ie, yeah, fel ddes i off y ca yn gwybod, right, wedi dangos fi ar yng ngorau fyna. Um, fi'n credu bod fi wedi gweithio'n galed dros yr haf, fi'n credu bod fi um, wedi dangos digon yn y gêm yma, ac os nag nhw eisiau fi, dyn nhw ddim eisiau fi, ond on allai drechu'n nôl a dweud, actually, nes i popeth, o'n i'n gallu'r wneud. Um, a fi'n cofio cael pizza ar ôl y gêm yn y tŷ, yn, meddwl, yn eitha hapus y myd, actually, yn meddwl, right, fi wedi dang... Bod, it is what it is, fel maen nhw'n dweud. Dwi'n moment na beth really yn gadael chi. Na, a, dyna, a, a, a anaml iawn ti cael nhw yn darfa di. O'n i'n fi'n ffeindio, anyway, fi'n gwybod fel, fel, fel ti'n ffeindio, ond ambell waith ti'n chwarae gym a ti'n ailfeddwl popeth, ac o bryd i'w gilydd, gei di un gêm, fan hyn, fan draw, bob cwbl o flynyddoedd, os ti'n lwcus, os fi'n lwcus, lle ti'n ti mynd gytre, ti fel, I was alright today. Yeah, yeah. Uh, a wedyn just gorfod eistedd bwys y ffôn, so ges i cynnig pwy um, ffordd o'n i eisiau ffeindio mas, os nag o'n i yn y garfan. So ti'n gobeithio bod neb yn ffôn at ti, sydd yn, sydd yn really bizarre. Oh gosh. Um, a wnaethon nhw weid fydd e rhwng to 12 neu 1 neu 1 a 2. Oce, okay, so le ti'n cael awr? Ti ddim so, jyst yn sylliad y ffôn trwy penwythnos? Oedd ti awr o gap lle o'n nhw'n mynd i ffono um, os o ti ddim yn cael dy enwi. A fi jyst yn cofio just gorfod yn y stafell tu allwch. Am awr? Ffôn fanna, a jyst yn gwyddio bod y ffôn ddim yn mynd i ganu. A cyrraedd, wedyn ni mae un o'r gloch oedd y cut-off. 20, 59, a just syl sylweddoli, oh my gosh, we're actually mynd i fynd i cwpan y byd fan hyn, mae hwn yn briliant. Um, oh, wow. So ie, yeah, oedd e'n fore eitha hir wedyn ni. Awr eitha hir. A awr dy fam neu rhywun di bod.
Ond ni, a Nathan, ti di bod ar ochr arall pethau, yndi ti? Ydw, ie, yeah, so um, bach yn wahanol a um, teimlo fel spel yn ôl ar efyd, 2003, ond um, yeah, wedodd um, Steve Hansen wrtho i bod fi'n mynd i cael bach o, o game time, so um, hanner wedodd e yn erbyn y werddon, nes i ddim cael cymryd y ca yn anffodus, a wedyn uh, y gym nesaf ges i uh, dechrau'r cynta uh, fi. Um, a wedyn, um, oedd e ddim yr un mor cymleth a beth, beth fel lot gatling gyda chi, wedodd e uh, bod e'n mynd i roi galwad iddyn ni. Um, so nath e, nath e ar, y, ar y dydd syl cyn bod nhw'n um, announce o'r sgwad ar y dydd llun, nath e just roi ring, no, no time frames yn y byd, just roi ring uh, mas o'r blue. Um, a oedd e'n galw fi'n Christmas achos oedd, oedd, oedd Derry e eitha enviable ar, arno fi ar pryd, so Christmas Ass o'n nhw'n gael fi. Y'n ni'n gallu dechrau galw ti'n Christmas trwy Christmas, na, mae'r ma Christmas, ma Christmas arse di gadael fi na, yn anffodus. Um, ond, um, ond, um, wyd e Christmas, um, um, um, great work over the last few weeks. Um, however, we're not going to be able to take you because we're only looking at you as, as, a, as a winger. Um, a mae chwaraewr arall mas na, uh, fel um, Garan Evans yn gallu ware fel cefnwr, um, a hefyd oedd, oedd Alfi'n ware ar y pryd, oedd, oedd Shanks na, o'n nhw'n gallu ware canolwyr ni ar, ar asgell, felly, ti'n beth, o'n i ddim yn rhy hyderus i bod yn onest, bod fi'n mynd i mynd ar, ar, y, ar yr awyren i Australia, ond oedd e jyst yn gret i cael y cyfle i cael sgwrs gyda Steve Hansen um, mm. i gofyn cwestiynau pam, ti'n mo? Fi'n credu bod hwnna'n bwysig, bod ti yn cael rhywbeth... Adborth. Adborth, yeah. yn dyfa, bod, bod rhywbeth bod ti'n gallu glynu arno. Mm. Um, yn, yn adrach, a, a wi wastad yn licio fe pam, dim o fi'n licio cael y galwadau hynny, ond wi wastad yn gwerthorogi bod hyfforddwr wedi, wedi galw, chos mae fe'n anghyfforddus i nhw hefyd, dwi e ddim yn mm, sgwrs hawdd i gael gyda pobl yw e. Mae ma, ma, ma rhoi newyddion drwg wastad yn anodd, felly fi wastad, mae parch yn mawr dy fi pan bod hyfforddwr yn fodlon in the belly, not in the back, fel maen nhw'n dweud, a bod nhw'n fodlon mynd ar y drod flan a actually ffono ti. A fi ddim wahanol i falle rheini ti ar gyrion y garfan, o ti'n gweud o ti ddim yn hyderus, o ti ddim falle yn rhagweld y hun yn mynd, Fydd ambell upset yn y garfa yma, fydd. A, a falle fod y, y tymlad na beth rili really yn eich gadael chi. Achos dyma yw'r uchafbwynt, dyma yw copa'r mynydd i, i sawl un o ran ei breddwydion yn y byd rygbi. Mae'n sicr, yn wedi os, os ydych chi wedi waren dda, uh, fel mae Rhys wedi gweud yn barod, nath ei waren dda, oedd e'n, beth, beth arall sydd rhaid i fi wneud i mynd ar, ar yr awyren yna. So, a chwarae sydd wedi performio yn dda, um, mae fe'n mynd i bod yn rhywbeth anodd uh, os ydych chi ar yr melon um, um, i cymryd y newyddion, a mae fe'n mynd pedwar blynedd i, i geisio dod dros um, y siom na um, a, a, a ail fynd. Reit, wel dyna ni, fydd y cwestiynau ni wedi gofyn i gyd yn cael eu hateb Dy llun nesa. Diolch Patch. Diolch Nathan. Yy ma' un gêm i fynd. Dolig ydw i'n cyfieithu? Na, dwi'm yn meddwl, dwi'm yn meddwl bod e. A ma' un gêm i fynd i Sadwrn, Cymru yn erbyn De Affrica, yr uchafbwyntiau a'r esper yr ec i chi nos Sadwrn, a ni jyst yn gobeithio Wel yn fwy na'r fuddugoliaeth, ni'n gobeithio bod pawb yn dod trwy'r gêm yn ffit, yn holliach, yn ddianaf a gwellhad buan i Dewi Lakeford. Ond dyna ni, fyddwn ni nôl dillu nesa yn trafod garfan Warren Gatland ar gyfer Cwpan y Byd. Dwi'n meddwl bydde unrhyw'n wedi rhagweld ni'n dweud na blwyddyn yn ôl. Ond dyna ni, ei pedwerydd Cwpan Byd gyda Chymru. Diolch am wylio a welwn i chi wythnos nesaf.